Niltaqgħu għal podcast li jmiss. Din id-darba quddiemi għandi persuna li qattajt snin twal narah jilgħab, nitkellem miegħu, Nieħdu xi drink flimkien. Iktar nieħu drinks minħabba l-fatt li ma' min jilgħab dejjem jirbaħ kien, aħna dejjem ikun qed jieħu xi drink u jiena mmur għaddejh u kif jagħtu lilu nieħu xi wieħed jew tnejn ukoll. David Carabott. David, qed nieħu gost ħafna niltaqa' miegħek li f'dan il-podcast Dawn huma podcasts differenti, qabel ma konniex nagħmlu dat-tip ta' One to ones. Ta' one to ones. Normalment kienu jkunu inti tiġi hawn, ikun hemm erba' oħra. Eżatt, eżatt. U mbagħad ngħidlek li inti waqajt dak ma kienx penalty u jgħid mhux vera ġibidli saqajja u għax aħna konna aħjar x'jien ma jmissnix qalgħani. Mhux hekk. Suppost bqajt nilgħab u sejrin. Imma din hija differenti. Eżatt. Dwar il dan il il-futbol modern, il-logħba moderna li qed nilagħbu, mhux fid-dinja, għax id-dinja nbidlet kollha. Kollha, minn żmienna hi. F'Malta, xi tgħidli? Naf il-ġieli rajtek ma' Simon Farrugia. Eżatt. Qed tgħaddi l-kummenti u jogħġbuni għax il-futbol dejjem jibqa' futbol. Mhux hekk. Tajjeb. Imma L-istil ta' logħba. Ti mhux mill-bidu tifhimha mill-ewwel, eh? Fil-fatt illum għandu jiġi għal Anabir hawn ħa nfehmu l-aħħar parti għax hawn ħafna għadhom qed jigbu li mhux qed jifhmuha. Il-parti kif inhu Il-parti kif inhu mqassam. Qassam il-kampjonat. Kif għattant inti, bħala logħba u bħala formati ta' leagues inbidlu ħafna miż-żmien li konna nilagħbu aħna llum. Biss biss tal-introduzzjonijiet ta' dawn il-barranin kollha. Ġifieri hemmhekk nitilqu mill-ewwel point. Ġifieri m'ilux mhux kelli x-xorti insomma, kont mistieden għamilt pre-match Ħamrun Hibs tas-Super Cup. Ħadt pjaċir irritornajt il-ground għax il-ground jisni qtajtu. Imma logħba fuq it-television jekk ikun hemm jekk emminni ta', sejn il-futbol Ingliż inħobbu. Jekk ikun hemm logħba tal-Premier, tkun diretta, nibda nara lila. Għax. Taf li anke insejt naqliblu. Il-fil xorta. Biex infalli l-Arsenal. Il-fil xorta tibqem, imma all right, all right, jilabu l-ħibs. Min huma l-ħibs? Fimt? Qabel ma tkun tara l-ħibs, kont tajt isma ħatara lil Michael Spiteri, ħatara lil Edwin Camilleri, ħatara il-Woods, il-Charlie Sherry, il-David Karabot, il-Alam Mifsud. U kien ikun hemm klett barranin li prattikament kważi jibqgħu l-klett barranin l-istess għas-sena kollha. Illum minn logħba l-oħra jistgħu jbiddlulek sitta seba' barranin minn l-ewwel ħdax għal-logħba ta' wara, jew jiġi Jannar kulħadd barra jew Il-logħba totalment inbidlet anki bħala bħala tip ta' logħba li jilagħbu l-klabbs illum. Jiġifieri hemm differenza kbira. Issa inti wkoll għandek skola. Eżatt. Tat-tfal. Eżatt. Bdiltu l-istil tiegħek kif tgħallem it-tfal? Ħa ngħidlek, jiena t-tfal li jiġu miegħi ngħallimhom iktar fuq drills, eżempju fuq dribbling, shooting, passing, controlling, ħafna coordination, ladder kif jiġru, hurdles. Ejja, biddiltulhom naqra. Llum. U ndaħħlilhom ħafna ħafna iktar ballun milli ġiri. Alavolja illum nara li t-teknika, it-teknika mhux bħal żmienna, kien hawn ħafna plejers tekniċi fi żmieni. U ma kienx hawn plejers ta' stamina. Infatti fi żmieni jekk kont issemmi plejer ta' stamina, min kien jissemma? Kont nissemma jien, kien jissemma Richard Buhaġar, il-plejers tal-flanks li konna nagħmlu dawk l-overlaps, imma kellna ħafna plejers tekniċi. U mbagħad kellna ħafna plejers kostrutti eh, kif taqbad tajt. Kiena kellna kostruttivi joħolqu. Imma mbagħad kien hemm plejers li ngħidilhom li jagħmlu dirty work. Tipo aħna kellna suq lil Alam Mifsud jagħmelu da xogħol. Ma kienx tekniku, imma kien. Kellhom il-Michael De Giorgio. Kien tekniku ħafna. Kellek Martin Gregory. Eżattament, kien hemm um, aħna kellna l-Charlie Cherry. U kien hemm Raymond Vella, kien ara, taqbad issemmi dik li era anki tara tim nazzjonali. Kien ħafna differenti minnhom. Għax jiena ġieli jgħidu li it-tim nazzjonali. Liema kienet l-aqwa era? L-era tal-lum bħala plejers jew l-era tagħkom, ta' żmien Carmel Busuttil, ta' żmien David Krul, ta' Lea Fillu, Raymond Vella, Charlie Scerri, Michael Degiorgio, mamma mia, tal-87, 88, John Buttigieg, Alex Azzopardi, Joe Brincat, kont hemm jien. Laqas paragun. Jiena fl-opinjoni tiegħi, ġifieri kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu min ma jaqbilx. Jiena fl-opinjoni tiegħi. Jien, għalija, dawk is-snin, u anki għada sal-lum, ilħaqna tragwardi fil-rankings tal-FIFA, tlajna xi 67. Żgur. Jien li ma nistax nifhem. U Hulk dik il-ħabta kien spiċċa top scorer fl-Ewropa. Jien li ma nistax nifhem hija din. U ma konniex nilagħbu Nations League. Ħafna niltaqa' ma' nies fit-triq Imma ma għadniex li konna u ma għadux it-tim nazzjonali li kellna. Ehm, kemm kellna players tajbin. Però mbagħad ngħid Nieħu gost nisimgħ jgħidu hekk billi hemm ħija kien hemm ħija involut. Plus li magħkom kont ngħix magħkom x'aħna flaxijiet ħafna drabi wara l-programm li kien ikolli fuq it-television, ħafna drabi wara konna mmorru nieħdu xi friskun birra. Normalment hi whisky kont inħobb. Immorru noqogħdu nitkellmu niċċajtaw, naqbdu ma' xulxin u nitmelħu. Illum ma tagħmilhiex? Illum le. Le. Illum m'għandix ħbieb fil-futbol. Le, le, le, fis-sens illum kważi kważi tibda tajt anki tim nazzjonali qed jispiċċa bil-Malti. Barra nini għalbu ċittadinanza jiġu players minn barra. Għasaf li jitkellmu bil-Malti. Ma jafux jitkellmu. Ġifieri tisma' anki clubs, id-dressing rooms m'għadhomx kif kienu qabel. jkunu iktar magħqudin. Illum jkollok il-barranin grupp għalih, grupp għalih, grupp għalih. Fhimt, u l-Maltin jispiċċaw fil-minoranza. Ġifieri issa llum Maltin saru jkun hemm mal-ewwel 11, tlieta, erba'. U ma nafx kif ħassir is-sena d-dieħla jekk jistgħux jilagħbu 11 barranin, ġifieri Jidher li sa jkun hawn iżjed, sa jkun hawn wara la vera sa Hija hija sikkina taqta' mill-ġiex naħat. Għall-klabbs li jekk jipparteċipaw fl-Ewropa jkollhom naqgħad dik is-saħħa tal-iktar tal-barranin jistgħu jagħmlu. Però futbol sbieħ. Ifhimni, jien nemmen li l-kwalità Alla ħares Moliċ. Alla ħares niġi hawn u ngħidlek isma' Moliċ il-kwalità, it will be a big downfall jekk Moliċ il-kwalità. Jien nemmen li għoliet il-kwalità. Imma fejn qed naslu? Fis-sens ġieli nara partiti jkunu medju. Però kemm wasalna qabel? Ejja nkunu onesti. Le, ma wasalni speċjalment ismani li jagħmlu ħamrun ftit nara timit li jistgħu jagħmluha, eh? Għax investa u investa tajjeb. U biex ta' Rrid ngħidlek waqfek sekonda. Xort tal-qawwa tliet players erba' fil-Ħamrun il-Maltin kienu ta'. Eżattament. U kull tim li li jagħmel suċċess dejjem ikollu l-aqwa tlieta erba' Maltin law fil-kampjonat. Nieħu mill-Furjana wkoll. Jiġifieri il-Ħamrun. Il-bqija jekk ma jkollokx dawk l-erba' players tajbin u jkunu aħjar mill-barranin li jkollok, eh? Imma mbagħad jiġifieri dawk biss hawn Maltin? Qegħdin nagħtu ċans għax nemmen li hawn prodott vera tajjeb Malti, imma mhux qed jieħu mhux mhux it-tifel mhux qed jieħu ċans, mihomx ituh ċans. Però inti inti li għandek skola ta' tfal. Milli meta? Nibda minn tri. Ġifieri tri sa 12, 10. X'jgħidulek il-ġenituri? Għalfejn iġibuhom? Għalfejn jqogħdu jħallsu? Ifhimni, iħallsulhom hu, il-punt hu li jħallsu, nibda ngħid ġo qalbi nibda ngħid dawn fejn jilagħbu. Issa rħilu jien kelli għandi kelli tfal miegħi, kienu jiġu miegħi, illum qed jilagħbu Premier. Insemmi tnejn, insemmi lil Jacob Azzopardi mal-Belt, Nikolaj Micallef, kien jiġi miegħi niftakar kien għadu żgħir ħafna, Dak li huwa għajt. Nikolaj Mikallef kien għadu żgħir ħafna darba ġie gedin jittawalli dik il-ħabta u kien qalli kien issib filgħodu. Qalli kien jekk ragazzo. Mill-ewwel induna, inti tifel, mill-ewwel tieħdu ta' tajt da ħajrnexxi u da mhux se jagħmilha bli jilgħab division żirgħas. Imma tifel minn mindu jkun żgħir jurik. Anki malli jiġi tifel ġdid miegħi ngħidlu ħu ballun sakemm nibdew. U nagħmel hekk. Narah jixxuttja waħdu hekk jew jippassja mal-ħajt jew kif jolqot. Ngħid ara, ejja, ma' da ħa naħdem. Nibda ngħid ara, ma' da irrid naħdem iktar għax imma mbagħad iċ-chances tiegħu li jibqa' jagħmel progress. Issa l-belt qed jagħtu. Eżempju, forsi naqa' fuq negattiva ma jiħdux pjaċir bija, forsi l-belt. Andrea Zammit. Għalija jiena kapaċissimu. Jiena. Ftit ituh jilgħab, eh? Jien kieku first minute in u nħallih jilgħab. Għax bil-lob timpruvja. Jien għalija titrejna kemm titrejna if you don't get match, match, match practice ma timpruvjax. Jien dejjem nġibha mhux l-iskuża. L-eżempju tiegħi Joe Brinkat, Stefan Sultana, Niki Saliba, Chris Lafella, kienu ħaduna minn klabs żgħar jew Joe Brincat beda minn Mal Ħamrun, imma ta' f'hawn hemm ta' 16, 17. Ta' 15, 16 beda ta'. Mela. U l-ewwel logħba għadni msemmieha semmejtha xi tliet darbiet niftakar lil Tedesco jiftaħar fuq kull television jgħid li għall-ewwel darba tifel ta' 15-il sena tefgħu biex iżomm lil Carmel Busuttil li dak iż-żmien kien l-aqwa player ma jista' jżommu ħadd. All right, imma dak il-nar bislab. U żammu. Imma dak in-nar bislab. Week in, week out. Ma jirab. Ah, mux għalek improvja. Ma jirab. Mux għalek improvja. Ma jirab. Sallum imma kważi. Mux għalek improvja. Imma ta' somba ti kollu plejer eżempju għan nerġan semmi li l-Andrea Zammit. Kien hemm xi logħba skodja tlieta. Eh, logħba ta' wara, reserve. Jew idaħlu kwarta. Jew xi kultant jibdiħlu. Week in, week out. Toqgħodx tgħidla x'għandi barrani. Jena li għadak aqwa minn barrani. Għax qed ninvesti ġimgħa wara ġimgħa dak improvja. Jitlef iċ-ċans, allura jitlef iċ-ċansis. Striker dak li jiġrilu. Jiskorja tnejn ifalli tlieta. Difensu, goaler hekk ma jilqgħux il-lasta li tagħtilu. Jiġifieri trid tieħu paċenzja il-progress irid irid tarġa' tarġa'. Jagħmluha. Ħobb nara ħafna logħob barra sew Taljani u sew Ingliżi. Issa tieħu pjaċir ukoll. Hemm dak Pio Esposito tal-Inter. Aha. Tifhermu l-hawn. Sbatax-il sena. Dejjem dieħel u qed jiskorja wieħed It-tfal wara l-ieħor. jien għalija jiġifieri- it-talent Malti għandu jingħata iktar ċans. Mill-bqija. Ħajba Imma tin-nazzjonali. x'irid isir? Ituhom iktar ċans Min jilagħbu. qed tistgħu tkellmu intom li li tmexxu l-iskejjel ikellmukom lilkom. Le, le, le. L-MPL, l-MFA ikellmukom isma'. Qatt ma nvol- X'qed tisimgħu? Qatt ma involvewna f'xi affarijiet lilna l-ex-plejers tipo, mhux jien taf. Mhux ex-plejer, qed tgħallem it-tfal. Tisma'. Aħna mhux għax qed ngħallmu, aħna għexnieh il-futbol, aħna lagħbnieh. Nafu minn xiex trid tgħaddi biex inti timpruvja. Allura jiena nifhem li għandu jsir iktar komunikazzjoni, ħalli ma nsemmix lili. Ma' ex players li lagħbu mat-tim nazzjonali. Xi jrid isir, x'hemm bżonn iktar li fil-klabbs irid jidħol rule, rule, eh? Ħalli t-tfal intuhom ċans. Intuhom ċans jiżviluppaw u nħalluhom ikunu kreattivi t-tfal. Mhux mur tara logħba taż-żgħar jew qassam, xutja, tiżżommux, Issa, x'aħna nagħmlu aħna bit-tfal? Qed inħalluhom ikunu kreattivi fil-logħob tagħhom, enjoying the game? Mhux li ma tkellimhomx wara l-logħba, imma nħallu t-tfal jilagħbu. Għax hawn ċertu logħbiet kważi kważi bil-joystick. Jiena din niftakar. Meta kont għadni l-iskola, ilu ta' kważi jagħlqu l-iskejjel minn meta kont ili l-iskola jien, imma dejjem l-istess. Il-coach li jkun teacher, normalment ikun teacher dak iż-żmien, illum il-coaches at least qed ikunu trenjati aħjar, jagħmlulek, Itla', itla', toqgħodx hemm isfel tgħajjar, tiehielu, qabżek, ċekċikielu! Imma qed tħallih ikun kreattiv? Eh. No. Xejn. Xejn. Bdilna dik is-sistema? Hekk għadna da. Hekk għadna. Eżempju, Għala dak huwa l-problema ta' Malta. Waqt ġimgħa training li coach eżempju jkellem it-tfal, jekk mhux se tifrenja sew int, M'intix m'intix ħadd tiġi mgħajjat għal-logħob. Hi, man. Ħallih ħa jitrejna jieħu pjaċir. Jiġi għat-training jieħu. Dawn għadhom jiġru dal-affarijiet. Xiex? Mela, jien ikolli ċertu messaġġi ma' ċertu parents. Taf xi ġara hu dik il-logħba, taf x'ġara hu hekk? Mela dan idkom bis-serjetà. Għax ma għax ma qabli ma tren. Mhux bilfors ma jitrejnax sew jekk qed jgħeddu jew qed jitfagħlu pressure. Il-missirijiet. Ejja. Jgħeddu lil uliedhom? Le, le, il-coaches. Eh, jgħeddu lill-coaches talli ma jilagħbuhx. Mhux jgħeddu, il-coaches lit-tfal. Isma' jekk ma tittrenjax sew dil-ġimgħa, inti mhux se tkun involut fit-tournament li ġej, il-weekend li ġej. Allura t-tifel kif tridu jittrenjaw sew? Għandek il-kastig. Eh, eh x'kastigu? Jien meta kont imur il-futbol kont imur nieħu pjaċir nilgħab. I enjoyed myself playing. Mhux ma kellix guidance ta' kif x'għandi nagħmel u hekk, imma kont nilgħab. Niftakar li under 16, ġieli kont naqbad il-ballun minn wara u nibqa' tiela' bih. Hekk kelli dik il-kapaċità. I was kont kreattiv. Bħalma kien Joe Brincat, bħalma kien Kollha. Kollha, men. Konna kreattivi, u they let us play. il-potenzjal tagħna. Fil-logħba tal-lum tal-Maltin qed ngħid issa jien. Nikun hawn li hawn ħafna barranin. Qegħdin iħallu għax issa suppost ħafna mill-coaches huma ejla jisin sprow. Mhux hekk qegħdin imma ħafna minnhom. Kollek. U għandna ħafna coaches barranin issa fil-kampjonat Malti. Iħalluhom jilagħbu kif jixtiequ jew l-istess. M'għandix idea. M'iniex involut. M'intix involut u tmur tarahom regolari? Le, le, le, le, m'iniex, m'iniex. Fimni, coaches Maltin min hawn issa? Paul Zammit, Derin, Winston li huwa coach bravu ħafna, bħalmu Pawlu. Hemm tal-belt? U hemm tal-belt il-bqija l-oħrajn. Ġili għandna ħafna coaches jisom like bħal players, anke barranin. Jisom musical chairs. Min hawn ma dis-sena jmorru ma dak, ma dak, dejjem Anki dal-barranin ilhom hawn. Jien għalija meta barrani jagħmel two, three years hawnhekk, he has to find other Jiġu, jkun hawn barranin tajbin, tara jidhli l-Allu. Rajtu l-moves tiegħu kemm hu iktar sharper u hekk. Jgħaddi naqas żmien u jaqal livell għax at the end of the day il-futbol Malti għandu ċertu livell. Għax ġieli nkun qed nara logħba ngħid lil xi dwejjaq boom, boom. Ġieli jkun hemm logħob, inti qed titla'. U ġieli tara dawn l-affarijiet. Iva. Però sar iżjed fast, eh? Ikolli nammetti li sar iżjed faċli. Għalhekk hi differenti l-logħba minn ta' żmieni, illum trid tkun fiżikament b'saħħtek. Eh ħafna. Ħafna, irid ikollok good stamina. Għax illum waċċaw il-plejers tekniċi ta' dak iż-żmien. Eh mur għid eżempju Rmundu jagħmillek dak il-ġiri. No. Jew ittih ballun fl-ispazju. Ir-Raymond, jew il-Michael De George, jew il-Martin. Dawk kollha tekniċi kienu, tihom il-ballun f'siequ, U mbagħad il-passi tiegħu lek eżatt. Mbagħad ikollok xi wieħed bħali, never stop, jew bħal Richard Muħaġer jew. Jien niftakar. U żgur tiftakar din int. U dejjem ngħidha u ġimgħa ilu kont qiegħed il-ground qed nara Floriana kontra Hamrun. U qed nitkellem fil-half time. u għedtilhom jiena li nara differenza mit-tim ta' Ħamrun tal-lum ma' tim fl-aqwa tagħhom, il-Hibs. Inti qed tgħid iż-żmien ta' George Lawrence, Zaccagni, Docherty. Kienet li jien niftakar li jaħfirlu lil Tony Bezzina u taf kemm kien ċajtier. Unku qed nieħdu xi ħaġa, birra, whatever. U kien jgħid li int miegħi ma telab qatt kieku bus. Tista' tkun tajjeb mhux daqs ħuk għax ma telabx. Kien jgħid li għax jiena rrid tim twil. Ejja dejjem kellna players twal. Tony Bezzina kien jemmen f'players twal minn nofsi ground wara qudiem u l-ħamrun dak li għandhom problema qed narhom. Għandhom qudiem qasir. Mit-tul. Kellna kellna players twal aħna niftakar Michael Woods, Michael Spiteri, Edwin Camilleri, fimni jien ma kontx minn qosra. Naħseb l-iktar wieħed qażil li kien hemm Charlie Scerri. X'ma tantx Vera, leads. vera. Imma Charlie Sherry mbagħad kellu Mbagħad- l-ħeffa tiegħu mbagħad kellu u l-ballun. teknika. Il-AIDS, nsellimlu minn hawn x'inna ma narax. Em, eh, Ġo one square meter, ipejpek. Ipejpek, qatt ma rajt jien, jew jew għax lab miegħu, Jiena wkoll sorpriż li anki mat-tim nazzjonali ftit kien kellu jilgħab ħafna, ħafna, ħafna iktar logħob milli lagħab Charlie Scerri. Għax he was. Iva, llum qed jilagħbu iżjed tim ukoll it-tim nazzjonali. Però jiena nara wkoll li ċertu plejers illum anke l-barranin li qed jiġu, ħafna minnhom, għandhom mhux dejjem f'saħħithom, jiġru iżjed. Imma teknika. Imma allura l-logħba tkun iżjed tieħu gost tara. Imma jintilef ħafna l-ballun, eh? Jien li tal jintilef jitawġu mal-art, dik ta' d-dejja, nidik. Dik dejqitni ħafna. Għaxġan kħiġiri tara passi zuwek, jwen nibda najt red to red, qassam jew blue to blue, jew white to white, ħanina dinja. Jew control jahrablu. Tippretendi minn plejers li qed jiġu minn barra u qed jiġu ġol-kampjonat Malti, dawk l-affarijiet huma għalija affarijiet essenzjali u bażiċi li jkomplu jagħmlu l-logħba iktar attrajenti meta jkunu iktar naqra teknika kif qed ngħid, imma kif qed tgħid inti, il-logħba saret iktar b'saħħitha u iktar bdiet tiġri. Qabel il-programm. U tiflaħ għad-daqqiet. U tiflaħ għad-daqqiet. Qabel il-logħba semmejtlek xi plejers jiena, ġieli narhom, u anki Maltin li qed jilagħbu. Madoff, Aqtarhom deħlin minn half time. U anki barranin, laqqas, ġieli anki barranin, laqqas naqra għaraq fuqhom wara 45 minutes. It's, it's unbelievable, eh? Nibda ngħid ara naqra dak. Din l-oħra tibda tagħmel lil mara xed gerger waħda u tilha ngħidilha ħallini qed ngħidilha x'kien nkun coach jien. Int għandek. Waħda bħal Brian Talbot nagħmel. Għandek tifel Għadu zaħir, għandu xi ħames snin. Eżatt. Ehm, Id-darriħ fil-logħba tal-futbol jew qed tħallih? Eh, Fimni ġejbu xi kultant miegħi għal ngħidel oqgħod miegħi xejn ikolli grupp, ikolli għaxra daqsu għax ikolli żarnet. U jiġi jagħmel kwarta ta' abus, imma mbagħad jgħidli bandli, rrid imur bandli. Jien ma nisfurzaħ għal xejn. Eżempju, jien nieħu minni. Mir-razza tiegħi ħadd ma ħareġ futboler, la l-Awstralja la hawn ħadd. Inti propja xlukkajr. Xlukkajr. Twilid l-Awstralja ma propja xlukkajr. Xlukkajr. Xlukkajr. U ehm, Premier Hips naħseb li bdejt. Mela. Mux ma Marsa Xlok Hips. Le, le, le. Dat ma Marsa Xlok qabel Hips? Le, ija Marsa Xlok Second Division terdu. Le second Premier qed ngħid. Jien ta' 13-14 lab second division ta' Lab second division. Mbagħad fis-stat ta' 16-17 saret transfer kienu involuti għal Affelu Ċali Kassar u Fada Hillary. Imbagħad mort mal Mal-Belt ħafna snin wara. Mal-Belt irbaħt kollox. Sitt tazzi. Id-dream team dak. Il-ħibs kellna dream team. Mal-ħibs irbaħt, eh? Kollox. Imma mbagħad bil-bit tal-belt kienet iċ-ċera sepulkajt kont at the right place at the right time. Ma basax lok il-baħt. Le, għax jiena dik is-sena ħadu l-lik. Sena qabel kont laqt ma jisir. Kattiva din. Le, le, le. Kellna baħt kollox mal-belt, kollox mal-ħibs. Tlajt għawdex? Anki għawdex ħadd il-lik wara kif tinsena ma jisir. Mars Rock ġietni opportunità final trophy Ma nafx liema sena, kienet fil-birthday eżatt, tmintax ta' Mejju, tlifna ma' Sliema tnejn b'xi final ta' trofi. Ġifieri dik l-uniku darba Marsaxlokk li ġew fin, le, tilfu final oħra issa m'ilux ma' Birkirkara. Marsaxlokk, tilfuha tnejn b'xejn jew erba' b'xejn. Hemm le, nista' ngħid le, sfortunatament ma konniex naqblu, jiena dik iż-żmien u l-President li kien hemm Victor Schrieha, fuq futbol, mhux personali, ġifieri l-futbol dejjem nagħmlu apparti mill-personali għax jiena xorta Jekk narah u ġieli rajtu, għalija he's huwa ħabib tiegħi. U dik is-sena kont mort Għawdex, u meta wara tletin sena jinsir imħaddna għalik. Niftakar. Imma hemmhekk għamilna dream team ieħor, eh, Għawdex jiġifieri. Niftakar. Gozo Stadium, Gozo Stadium konna. Konna nifqaħ bin-nies. Dik kienet meta ħattu li kawdex, ma nsielem jiena kont ngħixem u konna replay konna għamilni minn hemmhekk. Dirett 2005. U eh, bla dubju l-iktar ġurnata sabiħa għalikom kattiva għalija. Dak bkejt jien minħabba li filgħodu t-tifel tiegħi emigra eh, dejjem dejjem kien ikun dejjem miegħek. 20 sena ilu. 15 ta' Mejju kien. 20 sena ilu. 2005. Għax għażel il-birthday tiegħi biex jemigra. U għadu msifer hemm. 20 sena ilu hemm. Ma, 20 sena. Ġifieri, għajt niftakara. Għajt niftakara. Dak it-tim dak il-għar armajna timu Bagdonovic jiena Denkagi, Bizu, Richard Ħaġar, Graham Bencini. Konna il-krema ta' Malta, l-ewwel mortien, u mbagħad bdew ġejjin. Telajn. Kellna kellna president. Ma kienx sejf jerdar manini u dak ma Wara ġi, wara ġi, le le le kien jilgħab ukoll. Kien hemm players se jilgħabu anki Stefan Sultan għamel xi żmien hemmhekk, kien hemm players se ġifieri lagħbu hemm. U dik il-ħabta mbagħad eh, kienet il-ġdida ma' xewkija. Ġiri ta' xewkija ma tantx iħobbuni li li għana jdu għivini. Le? Le, le. Fissa iħobb sportivament. Oh, iva, iva, iva. Ħatta kellhom kien iħobbu ħafna l-mundu. Ejja. Ħadt il-league meta kont plejer max-Xewkija. U mbagħad għaxar snin wara kont tlajt nikkowċjahom tliet logħbiet il-lajnsiera max. Mela. U erġajna ħadnilhom id-decider meta kien skorja Jean Pierre Mifsud Triganza fl-extra time erbaħnilhom tritu. U kien hemm Bogdanovic jilgħab max-Xewkija. U kienu ħadu l-league wara xar snin. Jiġifieri issa l-lajnsiera milhom ma jieħdu l-league terġa' mid-2015. M'għandhomx ċans. Lessa, lessa naħseb Kerċem għal Orondi. Donnhom Kerċem. Bogdanovic ikkowċja. Qed jikkowċja, mod qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Ilu magħhom is-sena l-oħra. Però l-xewkija. Baqa' baqa' xi round ieħor. Dak Zammit, Jesmond Zammit. Ija, eżatt, eżatt. Dak minn dejjem magħhom. Ejwa, jħobbhom ħafna. Imma kienet esperjenza sabiħa ħafna ta' ma ninsija qatt u jħobb nħobb. Inti imma jekk kolli nsaqsik Din kien li tħossu li kien it-team tiegħek? Hibsa. Hibs. Hibs, hibs. Mhux belt. Mhux id-dream team. Ifhimni. Hibs għamilt 16-il sena. Ma, ma, ma Sur Tony għalli ħfillu jiena li jisu t-tieni missier kien. Għax jiena aktar kont il-qatta ġili ħimjom milli ma għalli ħfillu ma missieri wkoll. Em, le, il-belt kont at the right place at the right time u jekk jiġu l-belt illum. Għax ġili għadni għattielek. Jgħidu jisma jilab mal-belt. U mbagħad titħallas. Tmur, eh? Għax il-belt għandhom dik il-feeling. Interessanti. Il-belt il-feeling tagħhom dak il-flokk u dawk in-nies, jiġifieri fit-tajjeb u fil-ħażin dejjem jimlew l-istend. Dejjem. Dejjem. Il-pjaċir li ħadd mal-belt dik is-sena tgħidli x'erbħtu le, imma erbaħ nagħla. Jien ngħidlek kellna tim verament tajjeb, konna tan-nazzjonal u kellna kleb barranin tajbin, kellna Loretan, il-Zvorak u l-Pavel Imraz. U konna kollha tan-nazzjonal. U kellna coach tal-ġenn. Il-Malinov, Malinov, nsellimlu minn hawn minnu xi ntqajna. Iva, rajtu fir-ritratt. Ħadna, ifhimni, dak it-tim tal-Belt u konna ngħidu, niftakar qabel mort mal-Belt, is-Sur Joe għatlu kellu għandu kellu ritratt kbir bil-ħames saqs għatlu dak inneħħuh u nirbħu sitta għax kien hemm is-sentina. Qalli, għamilli hekk, qalli qed toħlom hu. Issa tara. Min taħseb li hu l-aħjar tim bħalissa f'Malta? Ifimni, jiena jekk tgħidli naħseb Floriana. Naħseb Floriana qed juru l-aħjar lob. Floriana qed juru l-aħjar lob narhom u qed ikunu konsistenti, eh? Week in, week out. Il-lob tagħhom joġobni. Għandhom idea, għandhom pjan, għandhom strateġija, qed jirbħu l-lobiet. Ħamrun huma tim verament tajjeb. Individwalment il-plejers, jekk tgħidhomli individwalment naħseb il-Ħamrun huma aħjar minn tal-Furjana. Imma jekk tgħidli bħalissa bħala logħob, ngħidlek il-Furjana huma aħjar mill-Ħamrun. Issa, naħseb ġejja xi decider jew. Issa kemm huma kemm għandhom il-ħila l-Furjana Jagħmlu dik it-tarġa, x'kull darba li l-Furjana qed jintaqgħu mal-Ħamrun, dejjem qed il-Ħamrun toħroġ. Fil-fatt issa qed jagħmlu l-sinjal għandu għandha l-għala navela, issa min jasal f'dik it-tarġa u xi miss minn issa l-qudiem niddiskutu Eżatt kif toħroġ inti ħa tmur għat-tifel tiegħek. Ej, eżatt, fl-iskola. U eh, nisperaw tibqa' nibqgħu naraw il xulxin hekk jinħad gost Ej, anki jinħad gost, fimni, jiena dejjem ngħid. Fil-karar tiegħi ringrazzjajt il kulħadd. Tiftakar darbatlek nirringrazzjaw kollilek u l-ġurnalisti kollha. Kien hemm fej darba Ktibt xi artiklu, isma', illum David Carabott ma kienx għax jien kont David Carabott li suppost tafni. Ma dik dik inti. Ija ma. Inti, inti u l-PS Malti kollha ma taħmluhiex. Ħija fuq hekk kien jobgħodni. Li ma kontx nobgħodok jien. Le mhux jobgħodni. Kien jagħmilli imma kif tiġi tgħid li jiena ma kontx fil-ground. Ej int ilgħab! Kien jagħmel dik il-ġirja. Ħa ngħidlek. Jiena, jien kont nifhimha, għax jiena jien ġieli kont nilgħab tajjeb. Kont, kien jsibni s-Sur Tony, kien jgħidilli ma lagħbx tajjeb. Imma kont nilgħab tajjeb. Imma le! He was always expecting għax kien jaf li għandi rħila nagħmilha. Għax tistenna iżjed minn għandek. Up and above.

Mela bdilna il-mistieden, għax illum għandi bżonnok ħafna nan. Għax għanna il-CEO tal-MPL minħabba l-fatt li ħafna qegħdin jikdbuli, ċempluli, jibatu li messaġġi. Waqt il-logħba stess, Qed tifhem? U jgħiduli, isma' qegħdin ġo każin, qed jarawhom minn minn da. U m'aħniex niftiehmu ta'. Sta' jiġri pereżempju, waħda, ħa nintefa' naqa' nsaqsik. Da. Mela, nixtieq nistaqsi mistoqsija, dawn kienu każin jitkellmu, eh? Jekk plejer Malti jaqla' karta ħamra x'jiġri? Għax suppost irid ikollok tlieta Maltin fil-grawnd. Grazzi u prosit, keep it up. Dik waħda. L-oħra. Iwieġbu dik l-ewwel. Mela wieġibha. Ir-regola tgħidlek li ma jistax ikollok iktar minn tmien barranin, non-home grown, fil-ground. Ma tgħidlekx li jrid ikollok tal-inqas tliet Maltin. Jiġifieri inti ma jistax ikollok iktar minn tmien barranin. Jiġifieri f'dak il-każ, jekk jitkeċċielek player ma jkun ġara xejn għax tkun xorta qiegħed within regulations. Sa tmien barranin. Tajba. Hello! Jekk l-ewwel jiġu l-Floriana u t-tieni jiġu Marsaxlokk, ir-raba' min jiġi għall-playoffs? Ħamrun, Floriana, Marsaxlokk u r-raba' min? Ok, mela hu qed jgħid fl-istanza li Fl-ewwel fażi ġew il-Ħamru l-ewwel u l-Furjana t-tieni. Issa jiġu l-Furjana l-ewwel u t-tieni Marsaxlokk. Mela f'dak il-każ jiskatta l-mekkaniżmu skont ir-regoli li jkun l-iktar tim li ġab punti wara tliet timijiet li jkunu ħa jilagħbu fil-Final Four. Jiġifieri f'dak il-każ għandek il-Ħamrun, il-Furjana, Marsaxlokk, ir-raba' tim ikun l-iktar tim li jkun ġab punti fil-League Phase. Jiġifieri l-ewwel ħdax-il logħba, tal-opening phase u l-ewwel 11-il logħba dawn li ħa nispiċċaw bihom issa tal-closing phase. Jingħaddu l-punti flimkien. Bħalissa jkunu Valletta, ġifieri Valletta fil-league phase għandhom ġiex punti iktar jidhirli minn Marsax Lok. Ma nafx għaliex smajt leħen u dan daħħal f'moħħi li jum il-belt, ġifieri feraħ bija din. Ma nafx għaliex hekk. Jekk Naxxar jirbħu t-trophy, xorta jilagħbu għad-decider? Iva. Jew le, peress li ġew mal-aħħar tnejn? It-trophy u l-regoli tal-kampjonat huma ġiex affarijiet separati m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin. Jiġifieri t-trophy jekk xi jerbħu għan-Naxxar, xorta jridu jilagħbu decider biex ma jaqgħux. Imma irrelevanti mill-format, jiġifieri jista' jkun anke bil-format. Jekk int tirbaħ it-trophy, Għax anke jien din ma stajtx nifhimhax, għad tifhem hi li Simon miskin avie ċempiltlu. Jekk in-Naxxar jirbħu t-trophy, mela n-Naxxar ħa jilagħbu fl-Ewropa, hux hekk jekk tirbaħ it-trophy? Ekku, jidhirli li applikaw għal-liċenzja, iva. Eħe. Imbagħad jilagħbu mal-aħħar tnejn. U jitilfu. Alla jilagħbu fl-Ewropa u jaqgħu? Qed nifhem sew Hija jien? possibilità ma dik dik kienet teżisti wkoll anke me- qabel inbidel il-format, jiġifieri qabel inbidel il-format seta' tim li jkun ħa jaqar jirbaħ it-trophy u xorta jidħol fl-Ewropa jekk ikun applika għal-liċenzja tal-UEFA, jiġifieri dik hija xi ħaġa li qatt ma nbidlet. Dik hija Li qatt ma replication. nbidlet u teżisti fid- fid-dinja kollha, jiġifieri jista' jkun fl-Italja xi ħadd jaqa' u imma jerbaħ il-Koppa Italja. F'dak il-każ xorta jikkompeti jidhirli l-Italja fil-Conference League. Hm, interessanti. Rari tiġri, pjuttost qatt ma ġrat. Tista' tiġri. Tista' tiġri, tista' tiġri. Tista' tiġri. Ehm, din. Nishti, din. Hi Buzu. As usual, it was a very interesting program with the journalist, meta kelli

Jien naħseb eh, suġġettiva ħafna, ġifieri eh, l-ewwel net barranin hawn ħafna, ġifieri naħseb li prova jgħid Clinton kien ehm, li l-klabs għandhom imorru għal iktar kwalità milli kwantità. Ġifieri naħseb beda ġab l-argument milli nista' nifhem li aħjar ikollok seba' barranin ma' seba' tajbin milli jkollok 14 u jkollok ħamsa tajbin u l-qbija. on paper jew fil-ground li ma jipperformjawx. Jiena naħseb li hu argument diffiċli wkoll anke l-fatt li inti ma jfissirx li għax tħallas plejer ammont għoli ħajkun l-aqwa plejer jew ħajkollok plejer tajjeb bilfors. Jiġifieri għandek plejers li ma jissetiljawx, tinsiex aħna għandna ħafna affarijiet differenti minn pajjiżi oħrajn jiġu hawnhekk jittrenjaw fuq l-artificial turf, jiġifieri synthetic, plejer jista' jkun li ma jidrax. Jiġifieri il-link bejn kemm tħallas u ovvjament il-kwalità tal-plejer teżisti, imma mhux bilfors ħa twaslek għas-suċċess. Jien naħseb li kellna numru ta' każijiet, case in point, Coronado kien wieħed mill-aqwa naħseb barranin li qatt ġew Malta, li ġew ġie ta' tifel u llum ovvjament kulħadd jaf li anke lagħab fis-Serie B, ġifieri ma naħsibx ma naħsibx li li hemm link, naħseb li l-klabbs iktar ma jgħaddi ż-żmien qed jagħmlu homework tajjeb, illum aktar għandhom Jien hekk naħseb. iktar għandhom għodda biex ikunu jistgħu jaraw videos tal-plejers u jiskawtjaw. Id-diffikultà hi li ovvjament ċertu plejers ta' ċertu statura jaf jiddeċiedu għall-karriera tagħhom li ma jiġux Malta. Hi John, l-ewwel nett prosit tal-podcast ma tlift wieħed s'issa. Jien dilettant kbir tal-futbol. Ngħidlek li l-verità ta' Malta ma tantx kont insegwih, imma minn meta żiedu l-barranin, għax hawn li tisma' din li nara nagħl jien, għandek min igergex għandna ħafna barranin. U hawn oħrajn bħal dan. Li issa qed jinteressah għax hawn il-barranin. U m'aħniex hawn għal jaħfirlu Maradona jew li naf dawn il-plejers kbar. Imma hawn plejers barranin. Li livell ogħla u b'dan il-format qed ikun iżjed interessanti. Kemm-il darba nisma' li l-MPL trid tattir aktar nies il-grawnd. U jekk kemm-il darba nitħajjar nitla' nara logħba imma permess li ma nżomm ma' ħadd ma nitlax. Dan ma jitlax għax ma jżomm ma' ħadd. Nixtieq jekk issaqsi xi ħadd tal-MPL, għandi s-CEO hawnhekk, jekk jikkunsidrawx li jagħmlu l-ultras u supporters ta' team jiet wara l-għassa. U nies bħali bla tim, just dilettanti tal-logħba, jkunu jistgħu joqogħdu fl-enclosure. Jiġifieri jkunu fl-enclosure u l-Ultras ikunu wara l-lasta. Nifhem li b'ta' li b'ta' Ali kif inhu jew Tony Bezzina ma tistax issir, imma qed jippjanaw ground ġdid l-MPL. U kif qalu, l-MFA se jagħmlu regeneration ta' ta' għali u se jressqu l-istands kollha aktar viċin il-ground għax qalu li se jneħħu dik it-trakka. Naħseb li tkun idea tajba li tista' tressaq aktar nies u familji fil-ground. Fl-aħħar mill-aħħar barra minn Malta l-ultras u l-ġenn kollu wara l-lasta jkun. U fil-każ jitfgħu l-banet ukoll wara l-lasta. Għax idejqu eh. Ħelu dan, qal li, għax idejqu lilek, għax idejqu lili, bħalli ta' jitfgħu wara l-lasta. L-ewwel nett prosit tal-programm u tax-xogħol li qed tagħmel. Grazzi. Intom se tagħmlu l-ground. Suppost. Hekk qed jissemma. Hekk qed jissemma. L-MPL, vera jew le? Hemm pjanijiet li huma fażi avvanzati lejn l-aħħar ta' dax-xahar. Għandna noħorġu b'mod uffiċjali l-pjanijiet tagħna x'inhuma. Il-kumment li għamel li għamel is-Sinjur huma relevanti ħafna. Naħseb li għandna problema kbira ta' infrastruttura, ħa nibdew minn hemmhekk, jiġifieri problema kbira ta' infrastruttura għax il-grounds tagħna huma kollha kważi kważi antiki. Biex tagħmel ċertu affarijiet wara l-asta, irid ikollok wara l-asta l-ewwel għax fil-Victor Tedesco m'għandniex wara l-asta Sentini li m'hemmx ta' għali u 'l bogħod ħafna wara l-lasta, ġifieri ma nafx kemm hi fattibbli. Biss però nemmen li għandna bżonn li l-ground stand ikunu aktar family friendly, ġifieri jrid ikun hemm postijiet fejn ma tistax tpejjep, irid ikun hemm postijiet, fejn il-familji jidħlu jkollhom fejn jħallu t-tfal, fejn it-tfal imorru biex jilgħabu. Ġifieri dak huwa l-ħsieb tagħna, il-ħsieb tagħna qed immexxuh 'il quddiem u fil-pjanijiet tagħna li ovvjament. Imma t-tfal fejn jilgħabu? Imma naħseb jien tista'. Jien niftakar fl-antik kont tifel inti. Kienu jilagħbu isfel. Kontu toqgħodu tilagħbu isfel. Għadhom jilagħbu isfel. Għadhom jilagħbu isfel. Għadhom, jiena t-tifel tiegħi meta jiġi l-istadium, probabbilment jekk jara xi ħadd jilgħab isfel imur jilgħab miegħu. Imma naħseb hemm ħafna affarijiet x'tista' tagħmel u l-pjan tagħna huwa li nipprovaw ngħaqqdu dawn kollha f'daqqa biex nibdew noffru esperjenza aħjar speċjalment lill-familji. Jiġifieri naħseb jekk hemm target li aħna rridu nattakkaw sew huwa l-familiar ground, għalhekk għamilna l-iskemi ta' min hu taħt it-tnax-il sena jidħol b'xejn, estendejniha għal taħt is-sittax-il sena fit-top six u l-bottom six u issa fit-top six u l-bottom six tal-closing round ħa nerġgħu nestenduha, jiġifieri dik l-iskema ħa terġa' tapplika u kull min għandu inqas minn sittax ħa jerġa' jidħol b'xejn. L-għan tagħna huwa dejjem li nġibu iktar familji u żgħażagħ il-grawt. Kont diġa kellimtek meta jien kont hawnhekk u kont kellimt ukoll lis-Supetendent Sandro Camilleri fuqha. Rġajt innutajt, u did-darba kelli xi ħadd hawn mistieden li nnota wkoll, eħe wieħed tal-Ħamrun kien, Mark Mifsud, qiegħed fil-Kumitat tal-Ħamrun. Tifla t'erba' snin, erba' ħamsa, ma staħabx qed jiġri ma qed tieħu pjaċir. Ħat-tifel tiegħi jċapċap, skurjaw il-ħarmon u jgħajjat da, għax jaf x'ġara. Imma feraħ, rajtu ferħan, qabiż li dmugħi, jien qed tara dat-tifel tiegħi jifraħ bil-gowl. U jħassha dawk joffendu 'l San Gejtanu n-naħa l-oħra, u din tgħolli subgħaj wieħed 'il fuq li bdiet tara, U tagħmel bħall-oħrajn. Kif nistgħu inwaqqfu, kif nistgħu ngħallmu lill-ġenituri, lin-nies li jistgħu jieħdu pjaċir, jistgħu jinku lil Ħamrun, lil Belt, lil Furjana, whatever, imma mhux b'dak tip ta' tgħajjir. Hemm bżonn. Jien ma nemminx bil-multi ta'. Tifhem? Il-multi jeħluhom il-klabbs, jiġifieri. Ah, jiġifieri da dak għal xejn biex jeżu waħdek multa li jeħilha l-klabb qasu fier. Mhux hekk. Naħseb li hija kwistjoni ta' kultura, hija kwistjoni ma tista' tiġix biss hawn. Hawn nafsu aħna naħseb il-ġurnalisti. Hija kwistjoni ta' kultura jien naħseb li tiġi mill-ġenitur ukoll, ġifieri jiena jekk nara li t-tfal tiegħi jagħmlu xi mossa li ma toġobnix jew jgħidu xi kelma li ma toġobnix, inwaqqafhom jiena. ma nippretendix li jwaqqafhom ħadd ieħor. Ma tkunx qed tifraħ inti dak kien nuqqas taraħ. Jekk ma tkunx qed tifraħ. Eh, Iġifieri naħseb jien hija xi ħaġa li tiġi mill-ġenitur, ovvjament ground tal-futbol huwa ground tal-futbol jiġifieri diffiċli biex toqgħod tikkontrolla ehm, lil kulħadd. Ehm, u s-sigaretti? U s-sigaretti. Sigaretti hija problema. Sigaretti huma kbira. Qed ikun hemm ħafna riħa ta' ħaxixa. Jista' jkun. Ovvjament il-ħaxixa llum illum ġiet legalizzata ġifieri. Iva, imma ma tistax tkun ġo ground tarfut mhux hekk. Jien nemmen li rridu mmorru oltre ta' ġifieri għad jasal iż-żmien fejn ikun hemm postijiet speċifiki fl-istadium fejn tista' tpejjep. Postijiet l-oħra jkunu non-smoking. Jiġifieri dan hu dak li ġara barra minn Malta u naħseb jiena qegħdin naqra tard fuq dawn l-affarijiet ukoll. Irrid ngħidlek prosit ukoll għax kienet sabiħa dawk it-tħaħen li qed tagħmlu qabel tibda l-partita. L-aħħar li rajt f'Gloriana Ħamrun li x'intara dawk il-tħaħen. Koloriti, sbieħ, ħafna sbieħ. Iva kien hemm min għamel f'gani imma mbagħad allura mmorru d-dar noqgħod nagħmlu kollox minn fuq it-television. Issa nixtieq inkun naf li sa jiġri eżatt, issa ħa nibdew l-aħħar fażi. Ikun fadal l-aħħar logħba biex jiddetermina min ħa jiġi fit-top six u min ħa jkun fil-bottom six. U min hemm se jiġri? Mela hemm imbagħad jinqasmu t-timijiet u jifdal l-aħħar ħames logħbiet tal-Malta Premier għal dan l-istaġun, ħames logħbiet fit-top six u ħames logħbiet għal kull tim fil-bottom six. Ovvjament imbagħad naraw il-logħob fejn iwassluna. Jiġifieri meta għandek it-top six, L-aħħar tnejn se jilagħbu kontra xulxin? Le, il-draw. Jien qed insaqsik għax dawn jistaqsuni barra. Ekku, ma jimpurtax. Ħajkun hemm polza li ħa tkun awtomatika, ġifieri mhux ħa jkun hemm fixtures li huma predetermined. Ovvjament hemm ċertu logħbiet li ma jistgħux minħabba ordni anke tal-pulizija, ma jistgħux jintlagħbu ġewwa Għawdex minħabba s-sigurtà tan-nies. Infakkar li l-Gozo Weekender għat-Top Six ħa jkun il-ħdax u t-tnax ta' April, jiġifieri l-ewwel match li aħna ħa nibdew fit-Top Six ħa nilagħbu ħa nilagħbu ġewwa Għawdex u jekk Alla jrid ħa nħabbru wkoll il-Gozo Weekender din il-ġimgħa. Il-ġimgħa ta' wara, eighteen u nineteen jidhirli ta' April, ikollna l-Bottom Six. Ħa tkun polza awtomatika, jiġifieri kulħadd jista' jilgħab kontra kulħadd fi kwalunkwe fi kwalunkwe match day u ma hemmx predetermined fixtures, jiġifieri L-ewwel mat-tieni mhux ħa tkun l-aħħar logħba neċessarjament. Tista' titlek bil-polza imma mhux għax inkunu iddeterminajniha aħna. Kif qegħdin bħalissa, ħa ngħidu it-top. Għandek Floriana, Ħamrun u Marsaxlokk għandu jkun? U mbagħad hemm Marsaxlokk, Gżira, Valletta. Tara Zira Valletta. Dawk l-ewwel sitta ħajilagħbu kontra xulxin fl-aħħar ħames ħames ħames matches. U l-punti issa mhux biż-żero. Le, ħajibqgħu għaddejjin, ħajibqgħu għaddejjin. U min iġib l-iżjed, mela, jekk Valletta jekk Valletta jġibu l-iżjed punti, u Ħamrun iġibu daqshom, Ħamrun huma ċ-champions. Għax diġa refuha Ħamrun. Eżatt, jekk Ħamrun, jekk Ħamrun ħajerġgħu jiġu l-ewwel f'din it-tieni fażi wara dal-ħames logħbiet li jkun imiss fil-closing phase top six, jekk il-Ħamrun jiġu l-ewwel ovvjament awtomatikament ikunu champions. Jekk jiġu Floriana l-ewwel u Ħamrun it-tieni tintlagħab decider bejn Ħamrun u Floriana. Jekk ikollok il-Floriana l-ewwel u tim li mhux Ħamrun li jiġi t-tieni, hemmhekk tintlagħab Final Four, kif semmejna qabel ir-raba' tim jintgħażel li jkun l-iktar tim li ġab punti fil-league phases, ġifieri l-ewwel ħdax-il logħba. U Ħamrun barra? Ħamrun jilagħbu xorta l-Final Four. Jilagħbu f'Final Four? Jilagħbu f'Final Four. Dan ma jfissirx li qegħdin fl-Ewropa? Ma jkunx ifisser li qegħdin fl-Ewropa, le, jekk jintlagħab Final Four ħadd ma jkollu post assigurat fl-Ewropa. Post assigurat fl-Ewropa huwa ċ-champion. Post assigurat, le, ovvjament. Mela, il-kwistjoni hija din, jekk inti ħa tintlagħab b'decider bejn Floriana u Ħamrun, awtomatikament xi ħadd ħa jiġi l-ewwel u xi ħadd it-tieni. Jiġifieri xi ħadd ħa jilgħab fil-preliminari taċ-Champions League u xi ħadd fil-Conference League. Jekk Ħamrun ovvjament ħa jerbħu din il-fażi wkoll. Ħamruħ jkunu champions, jekk Floriana jiġu t-tieni, Floriana jiġu kklassifikati fit-tieni post, u mbagħad trid tara min ħa jkun it-tielet u r-raba'. Jekk Valletta jerġgħu jiġu t-tielet wara dawn il-ħames logħbiet, Valletta jiġu fit-tielet post u jidhirli Sliema kienu ġew fir-raba' post fl-ewwel fażi. Jiġifieri trid tara mbagħad jekk Sliema jgħaddux għat-top six, Issa, u jekk jekk jiġu r-raba' wkoll u jkollna mera ta' dak li ġara fl-ewwel fażi, mela hemmhekk ikollna l-ewwel erba' timijiet. Jista' jkun il-każ li l-ewwel jiġu Floriana u t-tieni jiġu Ħamrun. F'dak il-każ tintlagħab decider decider bejniethom. Tajjeb, it-tielet tim ikun l-iktar tim li ġab punti mbagħad biex ikun klassifikat qed ngħidlek l-iktar tim li jkun ġab punti fil-league phases. Sal-lum hemm Valletta l-iktar tim li ġab punt u wara jew punti fil-league phases u wara jew mar sa xlokk. Jiġifieri jekk jiġu Floriana l-ewwel u t-tieni Ħamrun, ħa jilagħbu huma kontra xulxin għal-league, it-tielet ikun l-iktar tim li ħa jkun ġab punti sal-logħba li jmiss. X'qed tistennew minn issa 'l quddiem? Ovvjament. Rajna ħafna drawiet Għamel parti l-programm il-kampjonat u waħħlu fid-drojiet. Ekku. Tajjeb. Xi ħaġa li lanqas iċ-chairman ma toħx budi ta' drojiet ili ngħidek jien, ma somma. Imma mhix tagħmel kultant bid-drot it-tilgħabha. Tajjeb? Huwa jkun worth it, jaqbillek. Naħseb id-drojiet huma frott li ħadd ma jrid jitlef u għad xi timijiet jafu li kull logħba kważi kważi final, jiġifieri jekk titlef logħba u jerbaħlek it-tim l-ieħor u tkun viċin tiegħu jew tkun punt taħtu, jaf jaqtgħak erba' punti, jiġifieri ħafna ħafna mil-logħbiet it-timijiet kienu kawti ħafna għax kellhom importanza kbira. Kull darba li ġejt hawnhekk, kull darba ġiet niltaqgħu fil-hospitality u ma' sħabi ġiet nitkellmu, Ħafna drabi lilek għedtlek personali u anke referees kemm qed nara good refereeing. Se tara żball l-ewwel hemm. Milli jidher x'għedthom. Għax dal-weekend inqala' l-pandemonju kollha fuq ir-referees. Taħseb li issa Qed tisħon il-qiegħa u r-referees issa se jibdew jiġu taħt ix-xkubetta ngħidilhom jien. Jiena naħseb ir-referees dejjem taħt l-ixkubetta. Jiġifieri jekk tagħmel żball fil-bidu jew inkella tagħmel żball issa, ovvjament issa hemm iktar at stake, jiġifieri issa l-klabbs jafu li fadal sitt logħbiet biex jispiċċa l-kampjonat. Imissa bil-kard. Issa bit-top six u l-bottom six ħa jkunu bil-video support. Bil-video support. Ekku. Kienet kwistjoni, il-video support kienet kwistjoni mhux finanzjarja, jiġifieri ma kienx kwistjoni qatt finanzjarja ma kienet kwistjoni teknika li aħna meta iltqajna mal-PBS pereżempju u ma' min kien qed jagħtina s-sistema kien ċar li mhux ma konniex kapaċi ma konniex kapaċi nkopru l-logħbiet kollha tal-kampjonat. Mis-sena d-dieħla jekk Alla jrid se nkunu kapaċi nkopru l-logħbiet kollha. Il-logħbiet kollha. Iva, bil-video support. U l-nies. Inti grazzi għalik tgħidna ħafna drabi kemm kemm marru nies, kemm attendew. Fil-fatt għad għandi hawnhekk ara l-ewwel il-Belt 21839 se nibqgħu sejrin, Ħamrun it-tieni, Birkirkara t-tielet, Floriana r-raba' u nibqgħu sejrin. Dis-sena għall-aħjar Żgur, bla dubju. Qegħdin hemm. Le, le, dis-sena aħna għadna ma ħriġna xejn bħala statistika għas-sempliċi raġuni li rridu nqabblu dis-sena mas-sena li għaddiet u ma ta' qabilha. Fl-aħħar tal-istaġun, naħseb jiena biex tagħmel like with like huwa faċli, fl-opening phase tas-sena l-oħra u fl-opening phase ta' din is-sena kellna 23,000 spettatur iktar. Jiġifieri żgur li n-numri ta' dis-sena. Kemm, kemm? 23,000 iktar. iktar. Fuq sittax-il logħba. Jiġifieri żgur li bejn bejn l-opening phase ta' dis-sena u tas-sena l-oħra kien hemm kien hemm żieda qawwija. Aħna qed naraw trend ta' żieda anke ma' sentejn ilu, jiġifieri ma' meta aħna qabel minn meta aħna ħadna l-kampjonat l-ewwel sena kienet season twenty three, twenty four u żidna ovvjament kull sena qed naraw li tkompli tiżdied. Huwa trend tajjeb ħafna. Iżda ovvjament fadal ħafna x'nagħmlu u nemmen li rridu nkomplu nibnu fuqu. Alan, jidher li tejjibna fuq is-sena li ġejja. Salah baqgħalna x'nitkellmu, noħorġu l-istatistiċi kollha, tajjeb. S'issa il-Belt rebħu bħala s-Sapport. Tajjeb s'issa? Għax baqa'. Baqa'. Baqa', u baqa' sew ukoll. Qed tifhem? Nisperaw issa li anke bil-VP, VAR, whatever. Video support. Video support. Taw komplitejn, jiena personali nħoss li għamlet suċċess, kważi iktar mill-VAR ta' barra, Togħġobni l-istil li vvintajtu l-MPL ħafna. Ma kienx sistema li vvintajna aħna, kienet sistema li studjajniha u konna nafu. Minn hemm tgħallimnija aħna. Konna nafu li qiegħda hemmhekk u naħseb għax għamilna riċerka tajba u konna l-ewwel kampjonat li daħħalniha, ġifieri l-ewwel kampjonat maġġuri li daħħalniha u għamlet suċċess Għax ma għaġġilniex, jiġifieri jien nemmen li kieku ħadna d-deċiżjoni li daħħalniha f'kull logħba u ma kenniex l-aspett tekniku li seta' jikkumplimenta s-sistema, jiġifieri li inti għandek azzjoni u r-referee jkollu footage tajjeb ċar. Hemmhekk stajna nitfgħu wkoll fil-periklu l-video support għax in-nies meta jitilfu l-fiduċja fis-sistema mbagħad ikunu tilfuha darba għal dejjem. Jiġifieri jien naħseb kien importanti li nimxu dan il-perkors u naqbel miegħek, jiġifieri kienet kienet suċċess u nirringrazzjaw lil Ellen Mariosant għax mexxa dan il-proċess fi Bravissimo, anke stedintu hawn, bravissimo. Ekku, mexxa mexxa dan il-proċess min-naħa min-naħa tar-referees. Ovvjament issa nħarsu 'l quddiem għat-tieni fażi wkoll. Nirringrazzjaw lil Alan tax-xogħol kollu u tal-grupp kollu ta' Simon Abela li qiegħed jaħdem bħala producer miegħi li qed jgħinni ħafna nsibu dejjem warajja, tat-tim kollu ta' hawnhekk tal-PBS hawnhekk li qed jagħmlu ħafna xogħol. Mhuwiex faċli però qed jieħdu gost għax qed niddiskutu u nnutajna li dak kollu li qed tiktbulna nkomplu iktbulna għandkom in-number Komplu ktbulna dak kollu aħna hawnhekk iwieġbukom kollox. Ħalli tifhmu iżjed il-logħba tajjeb u flok tgergru taraw fejn nkunu qed nagħmlu tajjeb. Grazzi ħafna narawkom il-ġimgħa d-dieħla.